א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער נײַן און זעכציק מיט ר' יוסף זאב בראווער, שלום עליכם ר' יוסף זאב. עליכם השלום ר' פנחס. וואס מאכסטו?
איך טריי צו מאכן גוט, איך מאך א לעבן, איך ווייס. יא, איך האב טאקע געזען איינע פון די מעסעדזש וואס דו האסט מיר געשיקט, יא, איז פאר די שאלה. איז געווען זייער א שטארקע קאמפלימענט פאר דיר. דאס איז ערניאס פון זיי, זאג איך, וואס איך וויל ענין, יא. פאר די בערעלע וואלן זיכער גוט.
סאו, ער זאגט אז דו האסט אים געטוישט זיין גאנצע בליק, זיין גאנצע פערספעקטיוו אויף טערעפי, פארוואס ער פלעגט טרינקן אמאל, אז די גאנצע, ער פלעגט אמאל טראכטן אז די גאנצע זאך איז א ביזנעס פון. זיך איבערזאגן די לשון וואס ער נוצט, מאנסטערס, מאנסטערס, וואס מיינען, מענטשן וואס מיינען אז זיי ווייסן אלעס, און זיי קענען דיך בעסער ווי דו קענסט דיך אליין, און ער מאכט אויף זאכן וואס ער רעדט דיר איין דו זאלסט גלייבן וועגן דיר אליין, און ער שרייבט במאמר המוסגר נאך, קען צוויי צוויי מענטשן וואס זענען אזוי, זיי האלטן זענען טאקע גוט דערווועגן, קיצור, לאמיר איבערגיין צו די גוטע חלק, אז פון דו האסט עפעס עפעס זיך אויסגעלערנט אז ס'איז יא דא אזא זאך ווי א ערליכע.

און אלע דילעמעס און אלע שאלות וואס קומען ארויף זענען אויכעט שאלות און דילעמעס וואס איך אליין האב, און איך טריי סך הכל צו שעירן אביסל פון מיין דזשערני, פון מיין טרעינינג, און פון וואס מענטשן שעירן מיט מיך, און די אמת איז אז ס'איז, אונז ווייסן באמת נישט וואס גייט פאר מיט א אנדערע מענטש, ווען א מענטש קומט אריין צו מיר, ס'איז זייער גרינג און איזי צו געבן א זאג,

וואס איז די פוינט פון זיך האלטן גרויס מיט דעם, לייק דער איז באמת נאו פוינט, און אויך סופערוויזשען העלפט זייער אסאך ארויס, איך מיין אז איך מיט מיין נעיטשער וואלט איך ווען אפשר יא געקענט באשטיין צו זיך האלטן אזוי ווי די אלע חברה וואס ער רעדט וואס ער רעכנט אויס אז זיי זענען גוט און זיי האבן עס ארויס, און אבער ברוך השם די אייבערשטער האט מיר געגעבן סייעתא דשמיא און איך האב גוטע סופערווייזערס און גוטע מענטשן מיט וועם איך ארבעט און זיי העלפן אויך זיך האלטן אין טשעק, פארשטייסט? כן, סאו איך זע האסט דא איז עס לאך אז דו ביסט אין טשעק, לאמיך אויפברענגען יענער האט אויך א שאלה פאר דיר, אקעי, חול המועד וואס וועט יעצט געשען איז אז די עולם וועט אנפאנגען שיקן לאנגע קאמפלימענטס און נאכדעם שיקן די שאלה כדי שו מאכן אז ס'ווערט עדרעסד.

איז וואס ס'גייט זיין דער גייער פאר א גרויסע עולם וואס זענען געשמאקע שאלות אויסצושמועסן,
גענוג קלאר און קורץ, און זאכן וואס איז נישט רעפעטיטיוו, יא, כ'האב געזען אז ס'איז געווען שאלות וואס דו האסט געזאגט נעה דאס האט מען שוין געענטפערט, ענליכע זאכן, סאו כ'זע דו עקספעקטסט דארט זאלן אריינשיקן יוניק.

סאו אויף וויפיל מ'קען געבן חומר איז שוין דא, לאמיר גיין צו עפעס וואס דו האסט נאכנישט אויסגעשמועסט, יא? וואס איז נאכנישט אדורך געווארן. אקעי. סאו ער פרעגט, זיין שאלה איז אזוי, ס'איז דא צוויי מהלכים אין עבודת המידות. כ'פרעג איז זיין שאלה, כ'גלייב די שאלה איז אבער ברייטער ווי דעם אויכעט, אז יענער פרעגט לגבי עבודת המידות. פון איין זייט איז דא די מהלך פון גיין צום אנדערן עקסטרעם, למשל ווי ס'שטייט אין צעטל קטן, אז טאמער איינער וויל אויסארבעטן א מידה זאל ער גיין צו די אנדערע עקסטרעם פארוואס פאר פֿערציק טעג און נאכדעם צוריק גיין צום מיטל וועג, פון די אנדערע זייט איז דא אנדערע מקורות וואס געבן אן א אנדערע מהלך אז מען זאל גיין זייט צוביסלעך, ווי מען רופט עס ביי אונז היינט בעיבי סטעפס, א טראפ אויף אמאל טוישן נאך א טראפ און נאך א טראפ און נאך א טראפ ביז מען טרעפט זיך ביים דרך המלך און נאכדעם שוין. די שאלה איז וועלכע פון די צוויי וואלסטו יוסף זאב מציע געווען? נישט דאס איז זיין שאלה מיין איך, כ'האב געקוקט נאכאמאל, כ'מיין אז שאלה איז פון ווי ווייסט א מענטש וועלכע פון די צוויי צו טשוזן. ביסט גערעכט יא, פון ווי ווייסטו ווען איז די, ווען איז וועלכע מהלך פאסיג, יא. אקעי. קודם כל, ס'שמעקט מיר צו ענטפערן אז ס'איז בכלל נישט קיין סתירה, האו אבאוט אז ער גייט מיט בעיבי סטעפס טאורדס די עקסטרים. אקעי. אין אנדערע ווערטער, ווען די רמב ם זאגט בייג דיך, יא די צעטל קטן מיין איך האט ער געזאגט, בייג דיך טאורדס די אפעסיט דירעקשאן, יא, וואס וואס ער זאגט דיך איז, בייג דיך אהין כדי דו זאלסט אנקומען צו די מיטן, אבער ווען ער זאגט בייג דיך אהין זאגט ער נישט דווקא מיט דזשאני סטעפס, אקעי? יא וואס איז ווען צו רופן און גרויסע טריט און מען זעט און מען זעט עס קלאר און טעראפי ווען מענטשן פרובירן גיין בעיבי סטעפס זענען זיי מצליח אויף א ריזיגע וועג און ווען זיי טרייען צו טון גאר גרויסע זאכן זענען זיי ווייניגער מצליח דאס איז איין וועג ווי אזוי איך וואלט עס אנגעקוקט ס'טייטש דריי דיך אויס זייער עקסטרים צו די אנדערע זייט ס'טייטש ביז יעצט האסטו געוואלט זיין אינדערמיטן און דו האסט געזען האסטו א גאנצע צייט געפאלן לינקס וויל מער נישט זיין אינמיטן וויל זיין קאמפליטלי רעכטס. און אזוי וועסטו עווענטשעלי אנקומען אינמיטן אבער דיינע סטעפס וויאזוי דו גייסט צו רעכטס קען זיין בעיבי סטעפס. אקעי.
אבער ס'איז נישט אינגאנצן אמת ווייל למעשה איז דא זייער א שטארקע פלאץ פארן גיין קאמפליטלי צו די גאנצע עקסטרים. יא מיט גרויסע סטעפס. הונדערט פראצענט אפילו מיט גרויסע ריזיגע סטעפס ווי למשל ווען א מענטש ווען ס'רעדט זיך פון

וואס די נקודות זענען, יא, ווען כ'האב עס געטרייט אנצוקוקן פון די זייט און פון די זייט האב איך אייביג געזען אז יעדער זאך קען ארבעטן איבעראל, למשל, ווען מען רעדט פון מער, ווען מען רעדט פון א מענטש אדער פון א סאבדזשעקט וואס איז זייער עדיקטיוו, איז דא א פלאץ צו זאגן, ספעשעלי אין געוויסע פלעצער אין די פראסעס,

ווי לעבסט אקעי.
און די פינף סטעפס האסטו אנגעהויבן זאגן? און די פינף סטעפס קען איך זעהן געוויסע סטעפס לויט געוויסע מצבים ווי די מענטש איז אז דארטן זאל מען אים זאגן אקעי דא איז די צייט צו נעמען א ריזיגן גרויסן סטעפ און גיין קאמפליטלי אין די אפאסיט זייט פון ווי דו ביסט געגאנגען פארן נזיר זאגט נישט פארן נזיר. פארן נזיר זאגט מען גיי לויף גלויף ווארט אוועק סחור סחור פון א וויין גארטן. עקזעקטלי, עקזעקטלי, האסטו זייער גוט ארויסגעברענגט. און אין דעם אליין, איך קען דיך נישט זאגן הונדערט פראצענט קלאר אז איך ווייס אין וועלכע פון די פינף סטעידזשעס איך וואלט אים דאס געזאגט, ווייל ס'וואלט זיך אויך זייער שטארק געווענדט אין דעם מענטש אליינס. אפשר אין די אנהייב פון די וועג זאל ער מאכן א גרויסע סטעפ זיך צו געבן א רייס אויס, אפשר נישט אין די אנהייב, אין די אנהייב זאל ער רעדער נעמען בעיבי סטעפס און שפעטער ווען ס'קומט צו די צייט פון עקשאן אדער אזעלכע זאכן דעמאלטס זאל ער גיין איין חסידות כבתחלה, סאו אז איך מיין ער געבט זיך א רייס ארויס פון די הענט פון די יצר הרע און ער נעמט זיך צו די זאך.

אויב דו ווילסט זיך ארויסרייסן פון א געוויסע זאך, און דו האסט די כוחות, און ס'טוט דיך גענוג וויי, און דו ווייסט אז דו גייסט נישט פאלן דורך דעם וואס דו נעמסט א גרויסע דזשאני סטעפ, רייס דיך ארויס, טו עס. אויב דו זעסט אז דו גייסט פאלן דורך דעם וואס דו גייסט דיך גאר שטארק ארויסרייסן, נעם דיך צאם און זע וועלכע זאך קענסטו יא טון, וואס יענץ קען דיך העלפן, אבער אויף יענע קליינע, דא קום איך אביסל צוריק צו די פריערדיגע זאך, עס איז נישט באמת א סתירה, יענע קליינע בעיבי סטעפ וואס דו האסט דיסיידעט צו טון, טו מיטן גאנצן קראפט. סאו איך וואלט געזאגט דאס איז זיפט, דאס איז די מאנטריאל טשעינדזש באשטייט פון פֿינף סטעפס, און איינע פון די סטעפס איז וועלן.

אז ער ברענגט אז עס שטייט אין די גמרא אבוך במאי אביזור תפאי אז יעדער איינער זאל ער האט אים געפרעגט דיין טאטע אין וועלכע זאך איז ער געווען גאר שטארק געווארענט זאגט ער זאגט דארט אז יעדער מענטש זאל האבן א געוויסע זאך א געוויסע עריע וואס אין דעם איז ער זייער שטארק געווארענט און אפילו אין דעם איז דא צוויי מהלכים איין מהלך איז א זאך וואס ס'גייט דיר גרינג זאלסטו טון אינגאנצן בשלימות.
אקעי. לייג טוה עס אינגאנצן, דו קענסט דאך עס עניוועי טוהן, יא? יו מייט עז וועל גיוו איט גיוו איט אלל, און די זאכן וואו ס'איז דיך שווער, דארט נעם די בעיבי סטעפס, אין די זעלבע וועג איז דא א זאך פארקערט, אז א זאך וואס עס גייט דיר גרינג, אקעי, דא גייט דיך עס גרינג, ווייסט, דא קענסטו גיין אין בעיבי סטעפס, וועסט עניוועי אנקומען גאנץ ווייט וועגן דו האסט עס ליב, ווילסט ארבעטן אין די עריע, און אין די פארקערטע זייט, איז אז אויב א זאך איז דיך דווקא שווער, דארטן זאלסטו פייטן מיט דיינע, פארקערט, דארטן זאלסטו גיין בעיבי סטעפס וועגן דו ווילסט דיך נישט שלאגן אזוי שטארק, און די זאכן וואס עס גייט דיך גרינג, ס'גייט דיך עניוועי גרינג איז דארטן נעם דזשאני סטעפס. סתם אויב דו ווילסט פון טעראפי, נאך איך האב דא כל מיני וועגן אין טעראפי, יא, איך גיי צוריק צו די קאמפלימענט וואס יענער האט געגעבן אין די ביגינינג אז ס'דא די.

פאר אים איז גוט ער זאל זיך גאר שטארק לערנען די מאדאליטיס, די מהלך כימאטערעפי, וואס זענען אפאזיט פון זיין נעטשער וואס זענען מער טיפערע, שטערקערע, כ'וואלט אפשר אפילו גענוצט די ווארט אגרעסיוו, מהלכים. און די זעלבע זאך פארקערט, אויב דו ביסט זייער זייער א גאו געטער און מיט דיין נעטשער דו.

זייער ריכטיג און זייער גוט, און ס'איז נישט דא קיין גרינגע איזי וועג זיך צו געבן א ברעך ארויס און זאגן, הגם מען קען דאך זאגן יסודות, מען קען דאך זאגן אויב דו האלטסט ביי א ירידה, דעמאלטס גיי מיט בעיבי סטעפס, האלטסט בזמן עליה, גיי און און זיי לוחם אינגאנצן, מען קען דאס זעלבע זיך זאגן פארקערט, אויב דו ביסט בזמן ירידה, איז דו ווילסט דיך נישט פאלן צו שטארק, איז גיי מיט א געוואלדיגע שטארקייט, דו ביסט בזמן עליה, שוין ס'גייט דיך עניוועי גוט, איז קענסטו גיין און

א גאנצע צייט נאכאמאל אפלערנען דעם שטח, ער קען נישט זאגן ווייסט דאס איז מיין מהלך איך גיב מיך א פארק רעכטס און די אנדערע גייט א זאג ער גיבט זיך א פארק לינקס, דאזענט גאו דעט וועי, די אייבערשטער האט אונז געגעבן א נשמה מיט א גוף און אונז האבן א נפש מיט א רוח מיט נשמה מיט טראומעס מיט מעמעריס מיט מיט עלטערן און געשוויסטער און שלום בית און קינדער, יא אונז האבן מיר געשלעפט און דאס דווקא וויל די אייבערשטער

וואויסמעיל, א גרויסן שקויעך ר' יוסף זאב. א שקויעך פאר דיר.
טאקע גוט, נישט דווקא קאמפלימענטס, עני קאמענטס, עני, איך האב ליב די ענגעידזשן, די ענגעידזשמענט פונעם עולם, ווען דער עולם קומט אריין קלאר, זאגן צוזאם, יא הנאה געהאט, נישט הנאה געהאט, און גוטע קוועשאנס. ני, עולם קומטס אריין קלאר.